Shwmae, Jo dw i, tiwtor dysgu Cymraeg Caerdydd. Fel arfer, ni sy'n gyfrifol am drefnu pabell y dysgwyr yn Tafwyl. Felly, dyn ni'n falch iawn o fod yn rhan o Tafwyl Digidol eleni. Dwi wedi bod yn siarad â rhai o'n dysgwyr am eu profiadau nhw yn dysgu ar Gymraeg.
Alison ydw i ac um, dwi'n dod o Gaerdydd yn reiddiol. Eirym ydw i, dwi'n dod o Gaerdydd yn raifio hefyd. Dwi'n uh, dal ei fyw yn Gaerdydd hefyd. Mike Edwards ydw i. Ces i fy enni yn Trialaw yn y Rhondda, ond ces i fy magu yn Hongwynlaeth, ond nawr dwi'n byw yn Eglwys Newydd. Yeah, fel Lucas dwi, Uh, dwi'n dod o Lundain yn y radio, ond uh, o'n i'n byw yn Brighton am um, 30 mlynedd cyn symud i Gaerdydd. Eisiau dwi, dwi'n dod o Llundain yn reiddiol, ond dwi'n byw yn Caerdydd nawr. Uh, Claire dwi, a dwi'n dod o Norfolk yn Lloegr yn oreiddiol, A dwi'n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Susan dw i. Uh, dwi'n dod o, hefyd o Lundain, o Lloegr yn wreiddiol, a dwi'n byw yn Nghaerdydd nawr. Uh, dwi'n o uh, taelu o uh, Soedd Efrog.
Pam dych chi'n dysgu Cymraeg? Wel, y peth sy wedi um, dechrau y syniad o ddysgu Cymraeg roedd um, pan roedd fy merch yn disgwyl ei babi cyntaf ac um, roedd ni'n siarad am y ffaith basau'r babi yn uh, Cymraes. Ac wedyn o'n i wedi dweud, wel mae'n bwysig iawn i'r ddwy ohonyn ni yn dysgu Cymraeg. Ac o'n i wedi dechrau wedyn gyda Wel, o'n i'n byw yn Brighton ar y pryd, felly o'n i'n mynd ar-line ac yn ffaindio Say Something in Welsh. Ac um, roedd y ddwy ohonyn ni yn dechrau gyda hynny. Ac dyna ni, uh, chwe mlynedd ymlaen, dyna, dyma fi dal yn dysgu. Dwi'n dwi dysgu Cymraeg achos uh, aeth o'n plant i'r ysgol Gymraeg Felly, uh, ddaliau si gynnu ni ddysgu Cymraeg hefyd, and hefyd gallwn ni'n deall uh, diwylliant o'r Gymru yn well. Dwi'n dysgu Cymraeg achos um, dwi'n byw yn Cymru. Yeah, felly, um, penderfynais i dysgu Cymraeg cwbl o mlynedd yn ôl achos bod fi wedi byw yn Cymru am spel eitha hir, felly O'n i'n meddwl bod e'n amser i fi dechrau dysgu Cymraeg. Dwi'n dysgu Cymraeg achos mae fy mhartner yn siarad Cymraeg a hoffwn i siarad um, gyda fe, gyda ei deulu ac ei ffrindiau hefyd. Um, a bydd o'n defnyddiol yn fy ngwaith hefyd. Wel, dwi'n dysgu Gymraeg achos uh, fy mod i'n um, mwynhau uh, cwrdd â dysgwyr eraill Wel, ges i fy ngeni a dydd Dewi Sant uh, yn Gaerdydd, ond ro'n i'n meddwl um, y dylen ni achlu siarad Cymraeg. Um, a'r, uh, dwi cytuno gyda'r Alison, mae'r um, uh, cyfle i uh, uh, gwrdd a phobl arach sy'n um, eisiau dysgu Cymraeg hefyd, dysgu am hanes yn, yn pethau. Mae diddordeb gyda fi mewn iaithoedd. Uh, ro'n i'n arfer byw yn yr Aedael, oedd uh, rhaid i fi ddysgu. Um, ro'n ni, dwi'n moyn hefyd um, dysgu i darllen, gallu darllen yn Cymraeg hefyd.
Sut dechreuoch chi ddysgu Cymraeg? Dwi'n dysgu Cymraeg ers pedair blynedd. Um, es i gwrs blasu yn y haf ac ar ôl dechrau es i gwrs mynediad a dwi wedi wneud gwrs uh, sylfaen ac ar hyn o bryd dwi'n wneud gwrs um, canolradd yn Prifysgol Caerdydd. Wel, dechrauais i ddysgu Cymraeg y tro cyntaf yn yr ysgol uwchradd am dair blynedd, dwi'n meddwl, ond uh, dawasais i um, Ffraneg am fy GCSE, sorry, um, and uh, tua deg mlynedd yn ôl, um, uh, dechrauais i dysgu um, eto uh, yn y gweithle. Uh, ro'n i'n gweithio yn ysbyty Brynhanol Gwent yn Casnewydd a roedd y cyfle i um, y dysgu yn y gweithle. Wel, dechreuais i gyda Say Something in Welsh ac um, roedd hynny yn wych. Um, mae fe wedi helpu fi siarad yn syth. Oedd yn, uh, yn rhywbeth arbennig. Ac wedyn ar ôl ychydig o amser, um, ffeindiais i um, gwersi a cwrsiau gyda Coleg Gwent, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, a dwi wedi dechrau mynd i y cyrsiau, um, cyrsiau penwythnos, uh, ysgol haf, pethau fel yna, ac roedd hynny yn dechrau helpu fi llawer mwy i gwerthfawrogi y um, cymdeithas o bobl sy'n dysgu Cymraeg. Dechreuais i dysgu Cymraeg um, trwy'r gwneud um, eisteddfodau pan o'n i yn yr ysgol gynradd. Uh, ro'n i tua 8 mlynedd oedd ac ie, roedd y, y ysgol i gyd yn dathlu um, eisteddfodau. Felly ro'n i'n clywed cyneuon ac uh, roedd, yr, roedd pawb i gyd yn mwynhau'r dathliad.
Wel, dechreuais i gyda cwrs ar-lein, Saeson ni'n Welsh, a es i trwy dy we mewn cwpl o misioedd, a wedyn es i i bootcamp Say Something in Welsh yn Ceredigion, sef un wythnos ble mae rhaid i ti siarad Cymraeg trwy'r amser. Ie, yeah, does dim Saesneg o gwbl. Ie, yeah, a dyna oedd fel y tro bwynt i fi ar ôl hynny. O'n i'n teimlo fel, o'n i'n mwyn siarad Cymraeg y maint a phosib, felly dechreuais i ffindio cyfleoedd i siarad Cymraeg fel es i Tafwyl, es i steddfod yn Caerdydd a wedyn uh, es i cyfrestru am cwrs yn Prifysgol Caerdydd.
Uh, Wel, dechreuais i ddysgu Cymraeg yn yr ysgol y gramadeg, ond roedd uh, y iaith yn ffurfiol iawn. So, pan dwi'n wedi ymddeol, penderfynais i mynd nôl i'r dosbarthau Cymraeg. Es i i lawr o gwrsiau does yn Abertawe achos ro'n i'n moyn uh, dysgu'n gyflym. Uh, gwaethon ni un oeth nos bob tymor uh, moyn eich rai, ond um, uh, rhwng un oeth nos ar y nesaf, um, byddwn ni uh, yn cofio popeth o brom popeth. Felly, um, nes i dechrau Cymraeg gyda'r Prifysgol yn Gardydd a hefyd gyda Say Something in Welsh a mae'n wech uh, wneud rhywbeth um, bob wythnos.
Beth yw'r peth gorau am ddysgu Cymraeg? Wel, y peth gorau i fi wedi bod y siawns i um, ffindio byd mawr o bobl sy'n siarad Cymraeg ac sy'n cymdeithasu trwy Cymraeg yn, yng Nghaerdydd a lleoedd arall. Mae fe wedi bod yn rhywbeth arbennig iawn i fi. Dwi'n hoffi dysgu am um, hanes Cymraeg a thraddodiadau hefyd. Uh, Dwi'n dysgu mwy um, am hanes nawr yn y dosbarth Cymraeg na pan ro'n i'n ifanc yn y, yn y dosbarth hanes yn ysgol. Um, so um, mae'n mae, mae bwysig iawn, dwi'n meddwl. Mae'n hyfryd i gwrdd â phobl newydd um, yn y dosbarth a sgwrsio am beth bynnag, dwi'n meddwl. Y peth gorau yw uh, cwrdd â phobl eraill sy'n yn gwneud yr un, yr un peth ac i um, gwahanu'r um, profiad. um, ac uh, cwrdd â llawer o bobl gan gwneud gweithgareddiau hefyd. Felly, yes, mwynhau'r um, gweithgareddau, cwrdd â phobl eraill. Mae peth gorau yw trwy dysgu Cymraeg, mae fe'n um, agor y drws i um, diwylliant wahanol. Ie, yeah, fy hi ers dysgu Cymraeg, dwi wedi bod i'r uh, gigs Cymraeg, i'r um, digwyddiadau Cymraeg, dwi'n darllen yn Cymraeg, gwrando Radio Cymru. Yeah, felly dwi wedi gwneud llawer o pethau fi, well, wedi, he, wedi heb wneud heb Cymraeg. O, mae peth gorau ia, cwrdd â ffrindiau a, a siarad â nhw dros, dros paned. Uh, siarad naturiol fel o'n i'n siarad Saesneg. Um, ymweld yr Eisteddfod a gweithgareddau eraill And dwi'n gallu deall mwyaf o digwyddiadau. Dwi, dwi mwynhau'r dos, dosba, y cwrsiau, mae'n ddiddorol a hwyl, yn nawr dwi'n gallu darllen y Cymraeg.
Wel, dwi ddim yn siŵr am y gair anodd dweud y gwir, achos um, dwi ddim yn meddwl mewn y ffordd na. Dwi'n, mae rhai pethau yn her i mi. Um, er enghraifft, pan nawr, nawr pan dwi'n darllen, rai o'r llyfrau yn um, cael lot o tafodiaeth ac hynny yn anodd i fi. Ond mae hynny mwy, yn mwy o challenge na anodd. Just mwy anodd i, uh, i, de, i ddeall, ond dwi'n mwynhau fe hyd yn oed. Weithiau mae'n anodd cofio popeth ac weithiau dwi'n iawn yn y dosbarth ac pan dwi'n mynd adre dwi'n anghofio pethau ac felly y gramadeg dwi'n meddwl ydy'r peth mwy anodd ond ie mae'n rhaid i ti jyst ymarfer ac mae'n Ie, yeah, mae'n dod. Um, Wel, un peth fi'n stryglo gyda, gyda yw uh, cofio beth sy'n uh, gwrwaidd a beth sy'n benywaidd. mm -hmm. uh, traigladau yn bendant. Um, dwi ddim yn siŵr beth yw gwrwaidd neu benwaidd hefyd, so uh, dwi'n dwi, dwi uh, um, ffindio uh, hon anodd. um, um, gyda treigliadau. Yn y dechrau, oedd anodd iawn i, i cofio un gair, achos fi'n saes des, oedd popeth yn newydd i fi. Mm. Hefyd, um, i ddweud, to pronounce uh, un, y dim yn, fel yn, yn Ffrangeg. Mae tair blynedd i, i, i newid, i cofio, i na dim yn. O, yr un peth, tragladau yw'r problem fawr i mi pan dwi'n ysgrifennu. Um, ac yn bod hyderus siarad a bobl rhugl, mm. achos mae pobl Cymraeg yn siarad yn gyflym fel arfer. O'n i'n disgwyl bydde pawb yn dweud treigladau, achos dyna un peth mae lot o bobl yn ffeindio'n anodd, ond fel oedd Alison wedi dweud, jyst ymarfer, a hefyd peidiwch poeni. Um, dwi'n meddwl i ddechrau, um, mae'n anodd i ddweud y gefa, achos mae'n uh, wahanol iawn i'r Saesneg, ond um, os chi'n ymarfer, ie, yeah, mae'n iawn.
Sut dych chi i gyd yn defnyddio eich Cymraeg? Um, Wel, dwi'n dwi defnyddio Gymraeg, um, wel, um, reolau. Dwi'n mynd i um, Merched y Wawr unwaith y, y mis ac uh, dwi'n gallu gwneud Pilates uh, trwy gyffrwng y Gymraeg os dwi eisiau hefyd. Felly mae'n mae sians i mi ymuno â'r grŵp Pilates ac os mae athro yn yn um, gwneud y, y sesiwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Uh, dwi'n cei, dwi ceisio um, darllen llyfrau tipyn bach ac dwi'n darllen lingo uh, ac dwi'n ceisio textio trwy gyfrwng y Gymraeg um, chydig o fy ffrindiau hefyd. Wel, dwi'n meddwl dwi'n ddefnyddio fe bob diwrnod nawr. Um, dwi'n cymdeithasu trwy Cymraeg, Pan dwi'n siarad â ffrindiau ar y ffôn, efallai dwi'n anfon tecstiau, dwi'n anfon e-bost. Mae wedi bod yn rhan mawr o fy mywyd, felly um, dwi'n mwynhau hynny llawr. Dwi'n siarad gyda ffrindiau uh, a gyda cydweithwyr ar y chlaifion um, yn fy ngwaith hefyd. Um, Dwi'n um, dachlan llyfrau a lingo, golwg, um, dwi'n um, edrych uh, raglenni ar y teledu neu gwrando ar y radio weithiau. Um, Wel, dwi'n eitha lwcus ac os dwi'n gallu defnyddio Cymraeg yn fy gwaith. Um, felly, dwi'n dwi'n gweithio ar wefan Llywodraeth Cymru a ac os bod rhaid i popeth bod yn dwyieithog, dwi'n cael y cyfle i sgrifennu bach o Cymraeg ar gyfer y wefan. Wel, dwi'n lwcus achos rhai o fy nghymdogion yn siarad Cymraeg, felly dwi'n gallu ymarfer yr iaith iddyn nhw. Uh, dwi'n trio darllen llyfr Gymraeg, a and weithio dwi'n darllen uh, darlleniadau yn, yn yr eglwys yn Cymraeg. Dwi'n siarad gyda um, fy mhartner, ydyn ni'n trio siarad um, Gymraeg dros pryd a fwy bob dydd, um, a dwi'n hoffi yeah, edrych ar y teledu a gwrando ar radio um, yn Gymraeg, a fynd i digwyddiad hefyd fel tafel. uh, dwi'n dwi darllen nawr uh, llyfrau syml, syml ddim, ddim uh, cymhleth. Um, a dwi'n edrych ar y teledu, dwi'n dwi mwynhau llawer o, o reglynau um, fel um, codi pac, um, reglynau natur gyda Iolo.
Beth sydd wedi eich helpu chi i ddysgu Cymraeg? Un peth sy wedi helpu fi llawer roedd yn ffaindio grŵp hyfryd o ffrindiau yn Brighton, pobl sy'n dysgu Cymraeg gyda ein gilydd, ac um, mae fe wedi bod yn peth anhygoel, dweud y gwir. Roedd yn cwrdd bob wythnos yn y dafarn ac yn trio siarad Cymraeg mwy na cymaint â phosib ac um, roedd nhw wedi dod yn ffrindiau um, arbennig i fi ac uh, dwi dal yn cysylltu gyda nhw ac um, yeah, mae, roedd hynny y peth mwyaf bwysig dwi'n meddwl. Roedd grŵp o ffrindiau ac yn um, helpu ein gilydd. Wel, un peth am y Cymraeg yw bod na llawer o adnoddau arbennig ar gyfer dysgwyr, felly dwi wedi defnyddio llyfrau ar gyfer dysgwyr, fel, fel nofelau ar gyfer dysgwyr. Um, mae Radio Cymru yn gwneud podlediadau ar gyfer dysgwyr, a mae'n llawer o grwpiau sgwrs yn Cardydd hefyd, felly mae'n llawer o cyfleoedd i ymarfer siarad Cymraeg. Un peth sydd wedi helpu fi yn um, ystadon siarad, achos mae'n cyfle i um, siarad llawer um, drwy'r dydd. Dwi'n trio um, uh, gwrando a Betty George, uh, a dwi'n mwynhau ddefnyddio'r app Memrise i ddysgu geirfa, geiriau, y llaw o, o geiriau newydd i fi. A dwi'n e, defnyddio bob dydd
Beth yw'ch hoff air Cymraeg? Wel, efallai cwtsh, mae hynny yn hyfryd ac ar hyn o bryd pawb yn mwyn cael mwy o cwtshiau, sa'n siŵr os ti'n gallu dweud hynny. Ac un peth arall, um, pethau bychan, dim brawd, dim um, gair, ond mae hynny yn hyfryd a bwysig iawn i ni. Dwi'n hoffi y gair clecs, achos uh, ar hyn o bryd uh, ni'n sôn am jyst oes clecs gyda chi um, pan mi'n gwneud sesiynau ar-lein, felly ie, yeah, dyna'r gair y moment gyda fi. Um, well, mae'n anodd i dewis un, ond dwi'n mynd i dewis uh, gog lleisio. Wel, mae sawl hoff air uh, gyda fi, gan gan oes am um, sponcyn, um, am lacio a bendigedig hefyd. Ie, yeah, mae'n anodd, ond um, fy hoff e yw spigoglus, dwi'n meddwl. Yeah. Wel, dwi'n dwi hoffi ardderchog, achos dwi'n hoffi yr sŵn y gair. Dwi'n hoffi uh, Goody Who.
Oes unrhyw tips gyda chi i ddysgwyr newydd? Wel, um, y peth cyntaf dwi'n meddwl ydy dechrau. Yn, yn aml pobl yn becso am, am y cam gyntaf, cyntaf, ond pan ti'n gwneud hynny, ti'n ar y ffordd ac mae pethau'n dod mwy hawdd. So, just mynd, mynd amdani, dychrau. Wel, oes, paid a phoeni am gwneud camgymeriadau. A dynyddio y gair yn Saesneg os da chi'n Dach chi'n dydw i ddim yn cofio'r y gair yn Gymraeg.
Dwi'n dwi trio uh, meddwl am uh, uh, ddweud uh, brawdegau uh, bob dydd ar fy hen fy hun yn, uh, yn y tŷ. Wel, jyst ceisio ymarfer um, yn, yn, mwy, yn fwy aml os ti'n gallu. Wedyn, um, gwneud rhywbeth bob diwrnod os ti'n gallu. Um, hyd yn oed ti wedi blin o hyd yn oed mae bywyd yn brysur. Ffaindio 5 munud gwneud rhywbeth bob diwrnod ac wedyn ffaindio rhywun a siarad gyda nhw yn, yn Gymraeg bob, bob wythnos, bob diwrnod os bosib. Dwi'n cofio un tutor yn dweud wrtha i, os ti eisiau uh, darllen llyfr, paid â phoeni ac uh, i cyf cyfieithu bob gair. Os ti, os ti ddim yn gwybod y gair, just, just mynd trwyddo fe ac just cael y gist. Felly dwi'n dwi, dwi cofio uh, y neges yma ac dyna beth dwi'n ceisio gwneud. Um, Wel, peth pwysicaf yw paid y phoeni am camgymeriadau, just um, Just mynd mas a trio siarad Cymraeg. Um, yeah, os ti'n gwneud camgymeriad, os ti'n gwneud, os ti'n dweud rhywbeth twp, os dim ots, really, mae'n mae'n rhan o proses i dysgu.
Ymarfer a bob cyfle a phaidiwch o bod a chylwylydd. Um, mae'n rhaid i ni gyd ddechrau yn rhywle. so ymarfer, ar y defnyddio tutor hefyd. Ie, yeah, um, mae llawer o bethau wych i helpu chi i ymarfer. Um, dwi wedi tanysgrifio i gylch gwan am ddysgwyr sy'n enw lingo, a dwi'n gwrando ar bodlediad am ddysgwyr hefyd, felly ie, yeah, mae llawer o bethau i helpu. Diolch yn fawr iawn i bob un o'r dysgwyr sydd wedi helpu i greu'r sesiwn yma. Gobeithio bod nhw wedi eich ysbrydoli chi.